Rabah dua minggu baturut-turut tu rasanya sakit pada diguguri durian di bumbunan kulai. Maka malam ini sudah posisi dua, tinggal sambilan lap aja lagi finish, harau tadangsar. Saku ada nang mambuang gulaan karit iusan di tangah kartak tu, tahu-tahu malangsar ban wayah manikung. Tapi bisa jua pang gara-gara ulun kamaruk mamair haruan, Dua minggu ni ilasan pair aja nang dikulai. Gara-gara katuhukan bapanas wayah bahayau bacari pilawah, pas malabuh kuduk kadada kanaungan, kakawanan makaam asing-asingnya batanggui wan bisi raung. Ulun makaam kada ingat mambawa, lalu wayah raung panjanak imbahnya balapan di sirkuit. Lintasan lurus tu palihat ulun kaya simpang tiga kalampaian saking raumnya panjanak. Apa tia rabah, tusuan nang dupi nah hanyar dua dapa imbah setar maka rabah jua gara-gara mumpati ulun mamair ja tu bapanas. Taumpat jua suan nang dupi rabun ayaman. Rabah pas hanyar-hanyar setar itu rasanya seperti saya menjadi aquaman, udah ding mang oleh dipanggang tidak digoreng.
Timbul ulun nang rasa angasan malihat amang rusu ini haur rabah ja saban minggu kancai, mun ulun anyaki pas di tipi samalam tu lantaran salah ban pang jua amang rusu itu jadi rabah, maka dahulu-dahulu nang dipakai ban bridgestone atawa swallow. Kanapa malam samalam tu nang dipakai ban tusa dijanaki pas di lintasan lurus tu pinda bagibik bannya ya ban kalayangan kada barumbai ditampur angin pas saimbah di tikungan langsung mancirup tapi masuk harat pang untalan amang rusu ni rancak banar abah kadada bapatah-patah awak bulu hantu mariaban saku ditaguk sidin pukuknya sabagai ading ulun kada suah absin nuntun amang rusi ni di counter air sel sang paja sambil bagawian hen cuman ulun baganangannya sidin ni kalo pina takinum sidin drill banar jadi raung panjanak di sirkuit mbah yu bisa aja.

Masih kadada habar matan bus Honda nah kula ai, waihapa jua kah ulun kawa mamulas gas lagi ne, palihat ulun pajah lalu bilang kadada tagawi gawil pudium buhan Honda ni imbah ulun kadada, gasan bubuhan mikaniknya, itu parlu pang diparitil nah masin bubuhannya tu pulang, dibubut luar dalam, cubaan bawa ka bingkil parak lampu mirah sakumpul tu nah harat bubutannya, atau ka bingkil Haji Anang, atau mun masih kada kawa jua pudium kakawanan ulun bubuhan Honda ngintu. Julungi kandaraan bit karbu ji sudah, suruh maambil upah baangkut banih ji sudah ka anjir, masa imbah kadada ulun bilang lamas lalu hunda kadada buriniknya, kalu pina digradasi kamu tu dua banar ikina sabarataan, labar am masam tukil. Nah jadi samangat haja bubuhannya lah, turuti buhan Yamaha tu nah, walaupun Amang Rusi haur rabah ja tapi rider Yamaha lain ada aja nang kawa batajak di pudium, ibarat urang main keleker tu mun banyak bisi undas kan. pacah sabigi kalikir kawa kalikir nang lain dipakai pulang aja kina mun tim honda kawa pudium jua ulun isi akan pucir kuota matan air sel sampaja sambat aja barapa gb handak ulun lihat wahini pina rame sudah parak suasana pilkada ni leh kanca sapanduk calunnya babaris sudah dikartak sapalih palih di kampung ada jua nang maruntuh palihat ulun diulahnya lapak gasan malabang manjamur banih handak ditagur katia sidin tacut cuma kanca lah Walaupun pian-pian kaina beda pilihan, jangan sampai bacakut papadaan, jangan jua katuju banar rusak sapanduk kampanye, rancak ulun tatamu ni, dicuritinya lah pakai sapidul sanuman, disasingutinya, dihirang-hiranginya gigi, dilubang-lubanginya, kasian urang. Ngitu tu sapanduk kampanye, lain buku gambar kakanakan paut pang, baik pian mancuriti muha mantan. Kada betah sarik inya. Paling sandal sewalau ta kamu ha. Nah ngomong-ngomong, palihat ulun wahini jamannya jua sudah promosi paslon liwat medsos, apalagi musim corona kaini. Maka pasti perlu kuota banyak tu gasan buhan tim sukses meuploadi foto wan video nang sing banyakan. Jangan sampai tim sisnya kehabisan kuota. Pukuknya pian nukar kuota atau pulsanya kena ingati di aircell sampaja haja. Beborong pun kami layani. Pitrunas, Akapit rindu wan Acil Bungas nah. Pitrunas, Sampit Banjarbaru nunukan kapuas. Pitrunas, Pian tu pas ada parlu hanyar chat mambalas. Pitrunas, Pamuda ilit rukunya naksan. Pitrunas, Wahai gadis barmata sipit jujuran sudah kubayar lunas. Mmm, nah bapandir sual Pitrunas, jadi tahun dudi ulun masih umpat mamulas gas kula ai. Cuma kandaraan pindah ka Pitrunas. Maka pas banar pulang tuan rumahnya di Indunisia. Han, kawa pulang ulun salajur mudik ka Matapura. Dandaman banar sudah handak mandi balumba di bawah Jambatan Darussalam. Dandaman jua umpat bakaliangan di Jambatan Pakauman Kampung Malayu. Ulun ni handak haja pang kula ai pinsiun tahun dua ribu dua puluh ni. Cuman bus kada mambariakan, ujar sidin. Kada payu lagi kina sapunsur mun ulun kadada. Mun pambalap lain, jar sidin, tarkanal gara-gara MotoGP. Tapi mun MotoGP ni tarkanal gara-gara ikam, Rusia, jar sidin. Han, kada purun jua rasanya ulun handak baampih lawan bus.